Kif intom? U t-triq tagħna ta' din il-ġimgħa joħodna ġewwa Birkirkara fi Triq Ġanni Borg. U ħa niltaqgħu ma' persuna illi għamel għal Birkirkara ma mhux biss għal Birkirkara għal Malta kollha insomma ejja ħansruna fuq għax għandna ħafna xi ngħidu miegħu. U suppost hawnhekk. Naraw. Emmu, eh, oħroġ nara law, għan iċċekja li inti. Inti, Tony? Ekku.
Minn Birkirkara. Minn hawn. Patata ċatta.
Ejja wkoll. Tajjeb, inti kellek x'taqsam ħafna mal-istorja tal-banda tar-raħal? Ekku, mal-banda Santelena. U mhux biss, u mad-dem ta' ħafna nies. Ta' Malta kollha.
Mela lilek irridu llum ton kif idru għaġ. All right, mhux ħażin.
Mela flimkien miegħek għanduru dawru daqsxejn ma' Birkirkara minn għajnejk imma. Minn għajnejja.
Eh, minn għajnejk.
Eh. Thank you.
Kif tħossok li minn Birkirkara? Eh, fibni, eh, dejjem ngħidu għax hawnhekk raħal kbir, insomma, Santa Lena u ovvja. Le, ma ġifieri gburi li minnaw. Tajjeb, morru nduru dawra. Bidejk. Mela, ton, u l-post li ġibna huwa propjament viċin id-dar tiegħek sewwa huwa dal-playing field hawnhekk hawn ħafna affarijiet grounds tal-futbol, bandli, x'kien fi żmienek? Fimni ma kienx hekk, eh, ġifieri Dejjem konna niġu nilagħbu hawnhekk insomma, kellna logħba xiberu laqt, kien jisimha dak iż-żmien bil-ġeben nitfgħu hekk insomma. Kif tilagħba di xiberu laqt? Xiberu laqt, jiġifieri eh, jiena nkun hekk ikolli ġebla nitfa' u l-ieħor jew jolqota jew jasal viġin tagħha. Umbad dejjem u ta' boċċi.
Issa, umbad eh, kont niġi nilgħab il-futbol hawnhekk dejjem ġifieri l-ground mhux qiegħed hekk. Kont tajjeb.
U insomma, talijin. Imma kont noqgħod fejn l-asta u niskurja. U anka spiċċajt ir-refja. Naħseb nirref jek taqija u kol proset, għandek raġun. Għandek raġun. Għaxu naqa bizi, eh? Għandek raġun.
Eh, Spiċajt nirrefja, fil-fat kont nirrefja. Laqba players ta' bil-kirkara unek, għax minna bdew. U kol ħafna minnom kienu jilabu dak il-lik u kienu jkunu taf fil-lobjiet. U daħlet l-spirtu fija tar-referink tal-qoddim. Pero mbat l-oratorju u kol iktar l-oratorju. Issa spjega li daqsxejn li tad-dem, għax int bħal professjoni vera mhux hekk eh, hija fuq it-testijiet tad-dem. Iva, jiena par speċi eh, il-forti tiegħi eh, t-teħid tad-dem iżomma għamilt ħafna 35 sena, ġifieri dejna St. Luke's u Mater Dei, dejna l-Antigogland Clinic insomma u dana. Testijiet ta' dem u ġew minn Prim Ministru sa' kap tal-Oppożizzjoni għandi kulħadd. Kien hemm ġaħat li kien jaġġiba.
Ifimni, jien waħda ngħid fuq u kulħadd jibża', ġifieri inkluż jien. Imma tipprova ġifieri eh, tagħmel l-aħjar li tista' biex ma jweġġawx in-nies. Jaf kemm qed jarawk nies bħalissa jgħidu eh, vera dak hu kien Fejn morru minn hawn? Minn hawn morru sal-Knisja kbira. Laqna.
Issa qegħdin quddiem waħda naħseb mill-isbaħ knejjes l-għandna Malta, tajjeb, imma għalik, għalik meta tkun qiegħed hawnhekk fiex tiftakar? Hawnhekk Sander nostalġija kbira fimni, eh, kont naqra l-lezzjoni minn fuq l-ambona qas kważi kont illaħħaq kien jagħmlu li banketta. Nhar it-trab fil-fatt.
Iva, u eh, kont nerfa l-istandard ukoll fil-purċissjonijiet Daqqa l-istandard iż-żgħir u tar-Rużarju. Konna ngħidu r-Rużarju wkoll minn hemmhekk fl-antik bl-ispeakers u kont ngħid ir-Rużarju kien jinstema' ma' Birkirkara kollu. U mbagħad iktar 'il quddiem jiġifieri kont qed għadni sal-lum jiġifieri fil-fatt indoqq mal-banda li dejjem takkumpanja l-purċissjonijiet u ta' Santa Elena eċċetera. U jiena il-ftit li nafek jiena sewwa dejjem ġejt affarijiet daqsxejn partikolari tiegħek. Jiġifieri ma tikkuntentax ruħek biss bil-programm tradizzjonali, ma dejjem tipprova żżid dik ix-xi ħaġa. Eżempju hawnhekk f'dil-pjazza niftakar isiru wkoll l-isfilati ta' Charles u Ron u hekk u dejjem akkumpanjajtuha bħala banda, le? Xi ħaġa oriġinali. Ejja, dawk
ideat tal-Kunsill, jiġifieri u l-baned dejjem nakkumpanjaw kienet intlaqgħet tajjeb ħafna. Fil-fatt misna forsi nagħmel daqsxejn reklam għall-21 ta' Mejju issa. Tajjeb, mela titilfuhiex għax qed ngħidilkom esperjenza ta' barra minn hawn. U minn hawn ħammorru? Immorru l-oratorju. Tlaqna.
U wara mixja, mhux vera ġejna bil-karozza, imma da kont żgħir inti kont timxija sal-oratorju. Mixija sal-oratorju hija. Fil-bidu tiegħi speċjalment qabel ma kelli l-karozza, konna nimxuha u lura ma kontx narax kont niġriha.
U kont dara iqsar. Kont naddi minn Bwera Street, jew forsi għax kont nibżaw kol.
U xkien, ma xkien l-involviment tijak għaw, xkont għamil? Iva, mela kifet l wara il-pageant li għamilna fin 1978, kien hemm sanzu għalli għafirlu u għalli għawek għanna kumpanija ta' teatrin, San Ginezju. U kont namel ħafna plays għawek, specialment il-parti ta' Kristu jena kont namel għedejjem.
Kif konna nagħmlu? Le, bil-parrokka xorta.
Eh, għorra.
Isma, xaġa li ma tlix. Meta daqqejt l-ewwel darba strument f'ħajtek? L-ewwel darba daqqejt naħseb hawnhekk ukoll ġifieri bdejt dana għax kont mal-brigades ukoll għax kont indoq il-katuba. Jiena bdejt nitgħallem fin 1979. U fl-81 ħriġt indoq. Qed tifhem, ġifieri ili mill-81

Dan ili nuħsibu minn 1986 jiena, qed tifhimni, e, ġib il-mużika, fotokopies insomma, Għawek banda santa li namlu program manuali kull sena, allura kull sena ħad iżdiet isu 13 il-bicċa, u minni tik rigal, bicċa mużika ġviri. Eh. F'dal fajr sem hemm il-biċċib ta' mużika li għamlet il-banda. Li għamlet il-banda hija matul iż-żminijiet minn 1986 law daw kollha. Għaw xi ħaġa antika li kienu jagħmlu fl-antik, għax hawnhekk eh, għaw arkivju rekku kollha. Eh. Għalli ħafna l-lustur ma' Zbuzutti kien jikkopja ħafna mużika u jikkomponi ħafna ġifiri.
Ej, ħana rasar għal-ora, ġissamet li kurzita. U issa qegħdin kemm nilsu l-isfel? Edin jisu basement nejdu. Kemm il-trakk ġeber kelkom toħġu minnu? Aw, ek telaw 133 trakk. Biex skoprejtu din is-sala. Ija.
Dina kienet esit importanti għal-banda Santa Liena li għawek jisiru il-provi. Dejjem armata. Ġviri sawnek fej edin aħna jiġu l-bandisti. Il-bandisti u namlu il-program. Malajr, malajr.
Ma' liema baned għandek x'taqsam? Hawnhekk nafu waħda. Inħobb ngħidilhom Sander li hawn hija ommi. Di ommok. Il-Banda Sant' Elena u l-oħrajn it-tfal. Jiġifieri għandi l-Banda San Girgor, qiegħed sur ma' stemmiek, assistent mal-Banda Kunċizzjoni tal-Ħamrun, ngħallem San Ġużepp il-Ħamrun, assistent mal-Banda San Gabrijel ta' Ħal Balzan. Jien nixtieq nkun naf kif jibqalek ħin torqod, torqod biss. Ifhimni, jien naħseb jekk tqassam il-ħin. Għandek timxi. Però jekk tippermettili tal-aħħar nixtieq nagħmel naqra ringrazzjamenti. Il-mammi tiegħi Alla jaħfirlha l-papà kienu strumentali għal dawn l-affarijiet li rajna għax dejjem dana. Ħija Peter Carbonaro volja ma jixbaħnix imma l-mammi kienet tgħid li huwa ħija. Oħti Ġosett u r-raġel tagħha Tony u t-tfal Lara, Claudio, Valeria u Brooklyn insomma. Però tliet surmastrijiet kienu strumentali fil-ħajja tiegħi. Is-surmast Clement Alla jaħfirlu, is-surmast Joey preżenti u s-surmast Ivan Borg. U min jaf, min jaf, tajjeb, waraj kemm ħa jkun hawn nies jgħidu kemm Tony kien strumentali f'ħajti. Żgur. Tajjeb. Jiena minn hawn nixtieq nirringrazzjak, dawwartna dawra ma' birk il-kara minn għajnejk, tajjeb, u jalla tkompli taħdem u jalla jkollkom iċ-ċans li teżibixxu xogħolkom issa, x'importanti. Iva, grazzi ħafna, u le mhix jien, Alla jrid. Thank you.